Çoq sağ oluñız, çoq sağ oluñız. Esselamu aleyküm, sayğılı, sevgili teleseyircilerimiz. Vaqıt şerifleriñiz hayırlı olsun! Sevgili dostlar, Yayla boyu nevbetteki yayınını seve-seve sizlernen beraber keçirmeye hazır. Mana studiyamızda seyircilerimiz ve hem iştirakçılarımız, hem muhlislerimiz, hem misafirlerimiz hepsi içün de bugün bizim studiyamızda oturalar bizim büyüklerimiz, ağalarımız, dayılarımız, ablalarımız diyen kibi. Sevgili dostlar, bugünki Yayla boyu programmasını biz, mana yaqında Ramazan ayı başlaycaq, Recep, Şaban ayı keçe, Ramazana kirecemiz. Bugünki programmamıznı bizim Horanta medeniyetimize ve Bu üç aylar, mubarek üç aylara, Ramazana azırlıq dep başlaycamız. Tekrar hoş keldiñiz. Vaqıt şerifler hayırlı olsun. Siz de raat-raat oturıp diñleñiz. Ve inşallah biz inanamız ki, közleriñiz biznen, bizde olduğuñız kibi, gönülleriñiz de biznendir. Ona iç şübhemiz yoqtur. Onıñ içün çoq teşekkürler. Programmayı başlamazdan evel Eki ağız bir şey diycem, çünki bu bizim mevzumız da bu işinen bağlı. Sevgili dostlar, yurt içinden, yani Qırımdan, materikten ve yurt tışından da telefonlar ola. Sevinçlerini paylaşalar, teşekkür eteler. Şimdi olarnıñ adlarını men şimdi aytsam, çoqtur. Amma mesele nedir? Bizim ağalarımız, beylerimiz, hanımefendilerimiz, yani büyüklerimiz, küçüklerimiz bizim halqımızdan. Şimdi, ve olar çoq rica eteler ki, böyle programlar çoq olsun, böyle güzel-güzel, faydalı sohbetler olsun, dep rica eteler ve seve-seve baqtıqlarını aytalar. Bir de, olarnıñ bütün telefon etkenler her kese, Qırım'ın dört köşesi ve tışarıdakilere, her kese teşekkürlerimizni bildiremiz, Alla razı olsun deymiz ve göñlüniz biznen olduğu kibi, inşallah özüñiz de gelirsiñiz, biznen olursıñız. Ve gene bir mesele bar. Tezelerimiz, esasen bile analarımız ve qarbaba, qartanalar, analarımız dey, biz de varsaq, biz de iştirak etsek, amma keliñiz deyim de, dey ki, alıp varan olsa kelecem. Deyim ki, evlâdıñız varmı? Var. Torunuñız marmı? Var, Allağa şükür. E, qızıñız, keliniñiz, neyse. Amma, dey, çalışalar da, olarnı da biz, dey, raatsız etmek istemeyik. E, çalışmaq da biz içün, oynamaq da, külmek de biz içün, gelmek de biz içün, kitmek de biz içün. Ne yapayıq endi? Hepsini yerli-yerinde yerine yetirmek kerekmiz. Doğrumı, ağam? Doğru, elbette. Ocalarımıza, baq, siziñ yanıñızda deyim, siziñ huzuruñızda aytam, büyüklerimiz, daa tanış etmedik amma, şimdi, sevgili dostlar, Men esasen gençlerimize aytmaq isteyim, qırq yaştan, qırq beş yaştan aşağı kim anasını, kim babasını, qarbaba-qartanasını bayrama, seyrana, işte bunı kibi programlara olsun, diger bir bireylerge tedbirlere canı istedi de, sebepsiz, tembellikten alıp varmadı, olara diycem ki, gelecekte özünü ev hapisligine hazirlesin onlar da. Çünki bugün siz yapmazsıñız, yarın siz oturırsıñız evde, Allah qorusın, sizi de bir yere alıp varmazlar ve evde hapiste oturan kibi oturırsıñız. Onıñ içün buna şimdi fikir veriñiz ve bunı yerine yetiriñiz. Olara hızmet etmek ibadettir, olarnıñ duasını almaq. Onıñ içün men deyim, bugün işiñiz çoq ola bilir. Tembellik yapa bilirik, ya da o, ya da menim vaqtım yoq diye bilirik, amma bunıñ yarını bar. Biz de olar kibi, ne deyler? Biz hem edik siz kibi, siz de olacaqsıñız biz kibi. Allahu Teala her kese uzun ömürler versin. Biz sevinip sevindiren olayıq, olarnıñ duasını alayıq. Sevgili dostlar, bugün misafirlerimiz

Yigirmi yıl oldı qurulğanına ve onı qurğan adamlar Qırımdan sürgün olğan, Uzbekistanda başından bütün felâketi keçirgen ve Qırımğa qaytıp kelgen qartlarımız teşkil etken edi. Hepimize hayırlı olsun! Biz o endi ekinci nesil olaraq degil de, birinci nesillerden, men şahsiy birinci nesillerden Sayılmaq mümkünim, çünki men de sürüldim Qırımdan ve qaytıp keldim. Allağa şükür, qaytıp keldim mına Qırımğa. Onıñ içün bu teşkilât bütün milletmizniñ taqdirini tüşüngen ve çezmeye tırışqan teşkilât. Çoq sağ oluñız, cümlemize hayırlı olsun ve adı üstünde Namus teşkilâtı. Allah sağlıqlarıñız versin, büyüklerimizi Allah başımızdan eksik etmesin ve

Kelgenimizge pek güvenem, pek nem etem. Sevinesiñiz. Kelgenimizge. Men de qısa men özümde olışını aytayım. Men Yaltada, Ayvasıda doğğan balamman. Biñ doquz yüz yigirmi doquz senesi. Sürgün oldıq Namangan oblasti Şükran rayonına. Andan doqsan senesine qaytıp keldim Qurman rayonına. Eki biñ yedinci yıldan beyaqı meni sayladılar imamlıqqa. Bir yıl oldı, imamlıqnı tapşırdım. Nerde hızmet ettiñiz, imamlıq? Aleksandrıvka köyünde, Aleksandrıvka, Krasnodarka ve Timoşevo, üç köyde bir

Biri Trabzonda şimdi diplom zaşat eteatır, Tatar institutında oqudı. Ekinci torunım oquyatır. Onda çağıralar, Trabzona işke çağıralar. Çoq sağ oluñ. Dayım, şimdi biz suhbetimizin içinde çoq böyle laf etecekler, çoq şeylerimiz var. İnşallah söze girerik. Şimdi men izniniñizle gene bir misafirimiz,

Özüm bilgenden berli oca çalışam. Mektebni bitirgen soñ birinci adımım da ocalıq edi. Eki yıl, üç yıl instituta kirolmadım, amma ep bir kirdim. Bir institut bitirdim, ekincisini bitirdim, üçüncisini bitirdim. Mına endi elli yıldan berli, elli yıldan artqaç ocalıq yapam. Maşallah, maşallah. Özbekistanda. Qaysı, qaysı fenlerden, ocam? Men. Birinci efendim, ecnebiy tiller, inostrannoye yazıki, ekincisi, tarih, üçüncisi de qırımtatarca. Ay, maşallah! İşte bu qırımtatar ocası olduğunuzu bugün burada til haqqında, mende bizim ocamız da var, gene oturalar, ablalarımız var bunda. Asla men ocalar qorantasındanım. Anam cenkten evel, cenk başlamazdan bir qaç ay evel Yalta pedtehnikumı bitirgen. Anam da pek oquma, özü de qırmızı diplomnen bitirgen edi, amma çoq yazıq ki, çalışıp olamadı. Babam da oca edi, Koklus köyünde, mına Kuybışev rayonı, şimdi Bağsar rayonı, çoq yıllar ocalıq etti, oca çalıştı. Memet Nuzetnen de bir yerde çalışqandır, belli yazıcımız Sari Satirik yazıcımız ve ocamız Memet Nuzetnen de çalışqandır, onıñ içün men doğma ocam desem olacaq. Ey, maşalla, çoq güzel, çoq güzel. Bir alğış alayıq, bir alğış. Bizim milletimizde öyle bir adet bar ki, bir mutahassıs olsa, o mutahassıslığı devam ete horonta azaları. A, işte, Tamırdan, tamırlardan kelgen kite devam ete de öyle. Evet. E, işte öyledir gerçekten de. Sevgili dostlar, mana bizim qarşımızda oturan ablalarımız endi birazdan özleriniñ adlarını da aytacaqlar. Endi ve olar da hem yırlaycaq, hem söz, hem işte suhbet etecemiz. Hoş keldiñiz sizler de deyim, ablalarım. Çoq sağ oluñız, Alla razı olsun, sözümizi eki dene etmeyip, bugün studiyamıza keldiñiz, yaraştırdıñız. Şimdi, bugünki Yayla boyu programmamız ne aqqında olacağını ayttıñ. Keliñiz, birinci, biraz avel dedim de, ana-babalar, qartana-qartbabalar evde oturalar, amma olarnıñ canları çoq şey isteyler. İşte bizim bu biraz evlâtlarımıza bir yönelsek. Üç ayları nasıl keçirmek, Ramazana nasıl kirmek, adetimiz, aile kitişatımız, aile medeniyetimiz, şahs ve cemiyet aqqında bu bizim keçmişimizdir, terbiyemizdir. Yayla boyu programması da bunlar aqqında hızmet ete. Keliñiz, eki ağız biz bundan, üç ayları degende biz neyi tüşünemiz, olar aqqında biraz laf etsek. Birincidem, bu meselede aytacağımız şu ki, dinimizde öyle bir adet bar ki, bizim kelecek Ramazan ayına lâyıq keleyatqan aylar, onıñ içinde Adamlar özlerini nasıl alıp barmaq kerekligini dinimiz de ayta, urf-adetimizde de bar o neler. Onıñ içün, men bellesem, bugünde-bugün bütün bizim milletimiz, özüni musulman sayğan ve özüni qırımtatar sayğan milletimizniñ adamları özü, Özlerine sual bermekler kerekler, Men nasıl alıp baracam özümi bu aylarıñ içinde ve men ne yapmaq mümkünim milletmizin içki inkişafını yürütmede ve ne kerek, nasıl özümi alıp barmaq kerek bu aylarda? Çünki bu aylarda edepsizlik yapmaq olmay. Bu aylarda bütün özüñ küçüñi Allah Taalâğa yalvarmaq meselesini tüşünmek kerek. Onıñ içün oraza keleyatır, oraza naslı tutulacaq, ne yapılacaq, namazlar nasıl qılınacaq degen meselede Her kim özü şimdiden tüşünmek kerek de, ve onı yapmağa tırışmaq kerek. Yaşları da, orta yaşları da, qartları da, her kes içün de bu sözler. Ebet, men her kes aqqında aytam. Lâkin bizim büyük analarımız, babalarımız, qartanalarımız, qartbabalarımız Yaş nesilge bu şeyleri aytıp añlatmaq kerek de, olar da bilsin. Çünki çoq yaşlarımız şimdi türlü-türlü nelerge urılıp, türlü-türlü aqımlarğa urılıp, bizim urf-adetimizni bilmemek mümkünler. Onıñ içün o urf-adetleri ve dinge kelişikli bütün alıp varılacaq meseleleri Bizim ana-babalarımız, qartanalarımız, bizler yaş nesilge aytıp, añlatmaq kerekmiz bugün de. Çoq sağ oluñız, çoq sağ oluñız, Alla razı olsun. Buyuruñız, bu meselede işte Recep ayı keçti, Şaban ayındamız, mana Ramazan yaqınlaştı. İşte bunların mahiyetinden eki ağız söylersiñizmi bana, Recep ayı ve Şaban ayı? Ramazan ayı keleyatır, Ramazan ayında endi bu aylarda, mana Harbaba aytqanı kibi, Merhamet yolunda, er al yolda yol yürmek kerek. Bütün merhametli işini alıp barmaq kerek. Öşek, möşek qaynatıp yürmek, yaman sözlerden, yaman işlerden uzaq olmaq kerek. Aa. Çoq sağ oluñız. Menim adım Aliye Umerova. Men Bulğanaq köyünden keldim, Aqmescit rayonı. Ya, ya, ya. Biledirsiniz, Kolçugino köyünden keldim. Biz onda doqsan dört senesi milliy mektep açtıq. Men onda ocalıq yaptım. Kelecek kite olacaq Ramazan, ona bir azırlıq köremiz. Evet, evet. Çünki mına Recep, Şaban ayında da oraza tutmaq bek kerek. İşte o. Ramazana azırlanamız. Bizde telefonlar ola da, telefonlar. Evet. Ve telefonların içinde deyler ki, men dey, arada dey bir şeyler pişirem, qonşularıma alıp kitem. Qonşularım alıp kitkende, dep aytqanları oldı, baqıñız. Ve bir, biraz zengin bir qonşumız bar edi, dey. Yetti qonşuya dağıtam da, en az, dey. Ha böyle baqtı da, dey, Sa, men buna ihtiyacım olğan, ol, ihtiyacım yoq, sanki men buna ihtiyacım var, on, onıñ içünmi ketirdiñiz, diyen kibi biraz göñlü, biraz şey oldı, yani, özüne sığdıramadı, dey. Böyle şey oldı da. O yañlış bir fikir. İşte bunı bunu bir aytsaq, ne içün biz yemekler pişirip qomşulara dağıtamız? Bunıñ sebebi nedir? Bunıñ manası nedir? Onıñ manası nasıl? O, bu aylarda qoqu çıqarmaq demek, azırlık, orazağa azırlık demek ve bütün halqa bildirmek oraza ne olğanını, onıñ qoqusını çıqarıp, Darqatmaq o fuqarelik közeginde tutulmay, o bayram kibi olğanını bildirmek halqa. Sevincini paylaşa. Sevincini paylaşmaq. İkram ete, öyle de? Tek o. Mesalarımızğa da, mesalarımızğa da, ölgen neme halqımıza da ne etmek. Yaq qoqusı çıqarmaz degen. O künü bizim mevtalarımız bu qoqunı beklep otur ekenler, añlaysıñızmı? Maneviy da, maneviy, evet, maneviy. Çünki o tek mında ayatta olğanlara degil, o dünyada olğan ana-babalarımız, dedelerimiz, qartbaba-qartanalarımız içün em añla, em olar, aytam da, o künü beklep otur ekenler, mına qoqu çıqar da, biz de öbür dünyada olsaq da, bu dünyanen bağımız olur dep. Ay, sağ oluñız. İşte bu bizim. Bizim adetlerimiz ya. Onıñ içün, sevgili dostlar, bu bir kimse yemek ketirse, bir şey, mesele, qoqu çıqarıp ket, demeñiz ki, menim ihtiyacım yoq. Siz ondan alsañız, ona sayğı köstermiş olursuñız. Onıñ ana-babasına, keçmişlerine dua etiñiz. İşte, mesele bu, ğaye bu. Ve ikram etmek, bir-birlerine ikram etmek. Eger yoq, çoq, cebimizde eger şey varsa, Küçümiz varsa, o bir ketirse, biz on beş vereyik etrafa. Doğru degilmi? Ebet. E, öyle, öyleliginen cevap vereyik. Şimdi, ablalar, meselâ, eñ çoq böyle mübarek ahşamlarda, mübarek gecelerde, mana, Recep, Şaban ayları dedik ya, neler yapasıñız, esas halqımız neler yapqan evelden? Qanun qaidelerge boysunam degen kibi, av aytmañız kibi, şiyler pişiremiz, alıp kitemiz, dağıtamız, u bu balalarımız, şimdiki balalar una pek yahşı berildi degen kibi. E, sa, sağ olsunlar mollalarımız da, a o, e, camimizin başı mollamız sağ olsun, ne tabadan. Oraza aqqında laf aytalar. Qaysı cami, qaysı cami? Bizim müftiyatımız. Ha, tamam. Bizim müftiyatımız sağ olsun televizorda ayttılar. Oraza sağlam adam tutsın. İlac içip yürgen adam, hasta olup zorla yürgenler oraza tutmasın. Musulman dinimizge boysunamız, er şeyni nemetemiz, qartları hürmet etmek, Nazip atayım, uları varıp varıp baqıp napeken avuqası napeken avle şeylerge pek aktivistkam doğrusını aytsam. Daa ne aytayım, eñ kereklisini ayttım. Bizim bizim musulmanlıq pek temiz dini kütken adamlar bizim peyğamberimiz salâllahu aleyh ve selem er vaqıt aytaydı, zorluq yapılmay dinde de. Onıñ içün oraza tutqan adamlarda eger hasta olsa, oña oraza tutmaq olmay, onı da ayta. Doğru. Öyle adamlar, ilâc içken adamlar oraza tuta bilmey, çünki vaqıt-vaqıtınen içmek kerek ilâcını. Onıñ içün bizim dinimiz oña, mıtlaqqa sen oraza tut, zorluqnen degen zorluq olmay bizim dinimizde. Evet, zorluq olmay. Bizim dinimiz böyle bilip yapmaq. Öyle hususiyeti bar. Er bir şey adamğa zarar ketirmegen şeyleri yapmaq kerek degen şey bar bizim dinimizde. Onıñ içün öyle hasta adamlar olsun, hasta adamlarğa namazı yatıp bile qılmaq mümkün. Eki, eger turıp qılalmasa, yatıp mümkün, ya da oturıp qılmaq mümkün. Onıñ içün zorluq degen şey yoq. Onıñ içün bizim orazada da zorla sen mıtlaq oraza tut degen şey yoqtır öyle. Şimdi, Ablam, sizler, burda bizim ablalarımız var, medresede oqudıñız, oquysıñız da şimdi. Qaysı medrese edi, o yerde bir tanıştırsañız o medreseyi. Biz oquğan yerimiz, Prospekt Pobedi yüz yirmi sekiz, Uçebno-prosvetitskiy merkez, Tsentr. Biz onda oquyıq. Medresede oquysıñız. Medresede oquyıq. Balalar da, büyükler de, analar da, bitalar da. O doğrumı? Men isteyim qoşulmaya, mına Dilşat ağa ayttı, Lilâ atamız ayttı. Pek yahşı ayttılar, amma orazaya kerek azçıq azırlanmaq. Mına Recep ayında biz başlayıq bir-eki kün tutmaya. Allah Teala içün o, eto, Recep ayı Allanıñ Ayı deyler, Şaban ayı, Muhammed aleyhisselam ayı. Ramazan ayı özüñ içün tutasıñ. Bizim türk qocalarımız bar edi de, olar bize çoq şey ögretken ediler. Doqsan dört senesi mana mektep açqan soñ, doqsan beş senesinden belli oraza tutıp başladım men. Olarnan qonuşıp, özüm isteknen, zornan, zornan olğan güzellik yoqtır bizde. İslâm dininde öyle, doğru. Mına üç yıldan berli Quran kursuna qatnayım, Quran da oquyım. Men özüm filologım, qırımtatar tili ocası olğanıma pek meraqlanam. Mına buları men ketirdim, bu, mına bular maramalar, eki yüz yıllıq maramalar. Bizim bu asabalığımız. Mına resime keçsek, Gasprinskiy vaqtındaki resimler. Jurnallarımızda. A bu resim, a bu resim Gasprinskiy vaqtındaki resim. Bu menim bitamın, anamın bitasınıñ resimi. Adı ne edi? Zenife bita. Mana baqıñız nasıl. Baqıñ nasıl. Bizim. Bu biñ sekiz yüz yetmiş seneleri çıqqan resim. Mana. Saqladıq. Bizim bir, bizim bitamız işte, mana bizim medeniyetimiz, qartlarımızıñ giyinişi böyle. Bu da mına maramalar. A bu maramalar da. Yahşı, bu maramaları bir. Bu keten toquydılar evelde. Bu basma degil, bu. Eki ipnen toqulğan şeyler bu. Bu kerçek şeyler ya bular? Kerçek şeyler, ebet. Evet, evet, mana baqıñız. Ey, mına bir tane. Ana, alıp bir, alıp bir e, şey yapıñız ya, omuzuna bırakıñız. Omuzunıza, omuzunıza. Yapıñ dedi ama bular artıq unuttılar endi. Qani bir köreyik nasıl körüne ekem, able, able qapatalar, e? Able qapatalarmı, able? Nasıl yapalar? Au. Kamera, kamerada bir körsetsin bir. Özünde de bar mında kent pasportı? Amma bu, bu yüz elli yıllıq şiir. Bu bizim asabalığımız, bu bizim medeniyetimiz. Abla, şimdi bu, meselâ, evde, evde qızçıqlara böyle şeylerni bayram, böyle mübarek günlerde, aylarda böyle qızçıq, gençlerimize de böyle kiydirmeye böyle çalışasıñızmı? Endi özlerinen bağlı, isteseler kiyneler, çalış. O terbiye göre de, terbiyeye göre. Terbiyeye göre, ana babadan. Bana nasıl yaraştı baqıñız. Ana babadan ne körse bala, o körü. Amma lâkin bu şeyleri terbiye o ana babadan, qartana qartanadan, onıñ manasını añlatmaq kerek. Doğru. Neçün öyle yapmaq kerek ve neçün bizde urf-adetimizde, ebet de, qapalmaq meselesi bar edi, lâkin marama, fes, Sesnen maramaydı bizim qadınlarnıñ nesi, urbası. O boyunları açıq degil edi, ebette, abile açıq boyundan öte, qapalıq boyun, lâkin marama, betleri açıq maramanen fes edi bizim qartlarımıznıñ nesi. Men, men bugün bir şey, ocam, bir şey aytmaq isteyim. Mana balalarımız, sofra adetimiz, qoranta. Bu aqqında kim aytmaq ister? Meselâ, sofraya oturamız, Bismillâ deymiş, deymiz, dey de, ötmekniñ başı, başlanışı ne yerde, bitişi ne yerde diyende, dey ki, Bismillâ ile başlar, Ya Rabbi şükürnen biter. Doğrumı? Balalarımıza sofra adetlerimizini nasıl ögretemiz? Sofra adetlerimizde Bismillâ ile oturamız, Şükür etip turamız sofradan, doğrumı? Öyle olmaq kerek. Büyükten başlay. Sofranı. Lâkin er bir yerde şimdi öyle olmay. Çoqusı yerlerde biz öz dilimizde bile laf etmeymiz horant arasında. O pek büyük bizim ğayıpmız. Biz ğayıp etemiz dilimizi, biz ğayıp etemiz urf-adetlerimizi, biz ğayıp etemiz bütün keçmişnen bağımızı. Ya. Onıñ içün birincide qorantada olmaq kerek terbiyede öz tiliñde laf etmek ve öz tiliñde laf etken soñ öz urf-adetleriñizi balalarıñızğa, torunlarıñızğa ögretmek. Mende bir söz qoşayım. Buyurıñız ocam, buyurıñız. Bizler Uzbekistanda ebet çoq millet halqı bar edi, karaisler bar edi, ruslar bar edi. Mektepte ebet balalarnen rusça laf etedik ama evge kelgende biz Altı bala edik, amma azbarğa kirgenden anamız, babamız ayt edi, Balam, azbarğa kirdiñmi, o tilni unut. Öz tilimizde laqırdı et. Bir daa eşitmeyim seniñ böyle laf etkeniñ, dey edi. Amma soñ men, maña canıñ ağırtır, dey edi. Onıñ içün biziñ ana-babamız ögretti, mına, şükür, O, em bir zenaatım olıp qaldı, em mına serbest laf etem, onıñ içün ondan ğayrı qayerde olsam, men qırımtatar olğanım belli. Amma şimdi yaşlar olsun, orta yaşlar olsun, ana tilimizin bilmeyler, bilmeyler. Universitetimizde talebelernen ana Tili ve bizim medeniyetimiz aqqında böyle bir toplaşuvlar yapılamı? Böyle bir şeyler yapılamı? Çalışma çalışılamı? Endi universitetimizde bizim keçken böyle ammaviy, yani çoq adamlı tedbirlerimiz çoqsı rus tilinde alıp barıla, elbet devlet tili olğan soñ, amma bizim fakultetimizde keçken böyle tedbirler çoqsı qırımtatar tilinde alıp barıla. Mına soñğu vaqıtları endi çoqçara olıp başladı, çünki O, adamnıñ, mütehasısnıñ til bilim seviyesine bağlı. O, qırımtatarca aytsa, qırımtatarca aytıp, añlatıp olsa er kesge, o qırımtatarca laf ete. Amma kime de bir, bir, eki rus adamı ya ocası olsa, rusça laf ete. Ana, bir adam içün bizler tilimizni yavaş-yavaş coyamız. Onıñ içün aytacağım, qayerde olsun, Çarıdamı, avtobustamı, trolleybustemi, iştemi, misafirliktemi, biz qırımtatarmızmı, biz Qırımğa keldikmi, biz öz ana tilimizni unutmamaq kerekmiz. Er kesge, em qartlarğa da, em yaşlarğa da bu nasiat olıp qalmaq kerek. Em bilmegenler, a, meni anam aytmadı, babam ögretmedi. Şimdi kitaplar çoq, luğatlar çoq, ögenmek isteseñ, mına, yayın bar, avesi kerek gazetalar bar. Mikrofon, mikrofon. Mikrofona laf ettiñiz, mikrofona. Gazetalar bar. Mına, misal olaraq bir misal ketireyim. Qırım gazetası bar, dört buçuq, beş biñ alalar. Golos Krıma tap on eki biñge çıqa endi, şimdi üç buçuq biñ. Yañı Dünya gazetamız, men fırsattan faydalanıp aytmaq isteyim, çünki bu gazetalarnıñ alı pek Qıyın aldılar. qıyın degil, hucur alda qaldılar. Bir biñ yüz on üç adam ala, o degeni üç yüz. Adam bir gazeta oquy, öyle şey tüşünmek mümkün. Eger o gazeta oqumasa, mına bizim yigirmiden artqaç romanlarımız bar, olarnı oqumasa qırımtatar tilini qayda, qayerden ögrenecek? Ocam dozogru ayttılar. Uzbekistanda oturğanda uzbekler içinde oturamız degen kibi. Ana dogru aytalar. Üyge kirgende Tek tatarca laf etemiz. No men ne aytmaq isteyim, bında qaç türlü halq bar, aytıñ baqayım. Ne qadar terbiye versek de, oları terbiye etmez qolay olmaycaq, doğrusını aytqanda. Gazete oqumaylar, gazete alamız, nemetemiz, e, programmaya baqmaya çağırıverirler oqularını. E, kompyuter bar da, bir şey kerekmey bizge, deyler. Ana, şunı, doğrusını aytqanda, ana-baba ne qadar terbiye berecem dese de, balayı terbiye etmesi küç olacaq. Ne Ya, içün? küç ola, Başqa amma milletke çaresiz qoşula degil. olar. Başqa milletnen yüreler, Abla, oynaylar. abla, baqıñız, küç ola bilir, qolay bir şey Ebet. yoqtur. Amma çaresiz, mümkün olmayan şey yoqtur. Yoqtur, yoq. Tırışamız, tırışamız. Çaresini Doğ- tapmaq kerek. İşte, onıñ çaresini tapmaq. Siz yoksa keliñiz böyle yapayıq. Siz, a, mikrofon hazır olıp tursın, yırlamaya sizi bir yerden. Buyurıñız, ablam. Men de qoşulmaya isterdim. Buyurıñız, adıñız? Menim adım Fikriye. Menim anam sudaqlı, babam Trabzonda doğıp, üç yaşında sudaqta ösip büyüyen insandır. Aha, ay maşallah. Onıñ içün bugün de men Qırım ve Türkiye kültür cemiyetiniñ müdiriyim. Onıñ içün menim üç dene oğlum bar, sekiz dene torunım bar. Onıñ içün men, bizim ailede östügimiz vaqıtı babam, dedem, anam hepsileri oca edi. Sual doğmazdı, nasıl dilde laf etmeye evde. Nasıl olurdı? Öyle ki, biz geldigimiz vaqıtı, bize doğduğu vaqıttan başlarlardı bize, bizim türkülerimizi yırlamaya, Qırımı añlatmaya, nasıl köyde, nasıl yerde doğdıq, kimdir onıñ dedesi, hatanası, kimleri, nesilleri kimdir, bize bütün o vaqıttaki olduğu masalları kendi dilimizde söylerdi. Men de aynı o torunlarıma bugün o neleri añlatayım. Onıñ içün de bu bizim bugünki medeniyetimiz, kültürimiz, muzıkamız, avalarımız, türkülerimiz saqlanıp qaldığı vaqıttı. Onıñ içün, inşallah, men de ümütli, ümitliyim, çoq büyük ümitliyim, ğayıp olmaz türkü dili bu Qırımda. Neçün deseñiz, bir ricam bar ocalara, ziyalılara, biz öyle tarih vnesinden üç türlü farqlı dilde doğulan, yaşayan bir millettirik. Ne içün bir dilde gazeta çıqacaq? Yalı boy dilinde gazeta çıqmaq kerek, çöl dilinde gazeta çıqmaq kerek, orta dil gaedisinde çoqluğında iç bir şey olmaz. O zaman bütün şoferlerimiz avtobusta gezdigi vaqitte neler, ne içün qoymaylar kasetalar, ne içün bizim türküler eşitilmey, çıqmay? O vaqitte bütün ayrıca bir güzellik olur. Acayiptir yaylaları, çölleri, Acayiptir özenleri, dağları, Qara deñiz dalğalanır, Açar maña quçağıñ. Budur menim Vatanım, Budur menim Qırımım, Ayqırırım semaya, Milletin keldi Vetan. Eşitilsin menim sesim, Türkiy dilde maqamlar, Meydanlarda davul-zurna Ruhlandırsın milletin. Dertlerimi bildirince bütün alem uyansın, uyanmasa, eşitmese, dertli qaval, iñlesin. Ay, maşallah. Men bu Fikriye hanımıñ anasından tanış oldım, bilem. O ada pek bilgili oca ve menim dayımda oquğan. Menim dayım da Sudaqta ocalıq yapqan edi ve Fikriyeñ anası menim dayımda oquğan ve menim ocam dep bileydi, aytaydı. Lâkin pek bilgili, rahmet olsun canına, pek bilgili adam edi ve bütün terbiyesini, urf-adetlerimizi pek bilgen, eski yırlarımızı, bütün pek eski bizim yırlarımızı bilgen adam edi. Fikriye de ondan Ögrenip, bizim marşlarımızı, bütün marşlarımızı, bizniñ ne qadar marş olsa, oları epsini Fikriye hanım bile ve yırlamada iqtidarı bar. Çoq sağ oluñız, çoq sağ oluñız. Abla, buyuruñız, adıñızı, özüñizi tanış etip aytıñız. Buyuruñız. Menim adım Tayre, doğma Kerişli men. Ayşe anamız doqsan beş yaşında keçindi. Mına bu, Alla rahmet olsun canına, bu Aqmescitte, o bizim din ocamız edi. Bütün terbiyelerini bergen, o, bu Şerbentler, onıñ kitapları, er şeyi iyde saqlana, men onı arhivim dep arhivime qoydım. Mına, bugün qısmet oldı, bugün Nuredin bey, siz topladıñızmız, sağ oluñız. Bek güzel yayın. Sağ ol. Dendi, bunday yayınlar bolıp tursın. Dendi, milletlerimiz, e, bu bala, balalarımız, torunlarımız eşitsinler, bilsinler. E, Men balalarıma, torunlarıma Olar deyler, qartanamız, bizde qartanam dep aytalar Keriç halqında. Olar deyler, qartanamızğa barğanda, olar deyler, saqın rusça aytmayıq, o bizni söge, deyler. Azırlanıp keleler. Öz tilimizde laf eteyik. Ya, ana tilimizde laf eteyik, qartanam söge, dep şay etip, üste bek bir özümizniñ musulman adetimizde şu qırımtatar millet adetimizni bek kütken qorantalardanmız, i men bunı, ebet, başqalarına da köp, köp soylarına tevsiye etemen. Çoq sağ oluñız. Bütün analarımıza Allah rahmet eylesin. Olarnıñ başımızın üstünde, ebet, dualar etemiz er zaman. Başımızın üstünde yeri olduğu kibi, şimdi ruhları içün de dua etemiz. Ve onıñ, men bellesem sizde onıñ ilâhisi, işte şiiri var. Onı da biz qoyarıq, inşallah kösteririk Allah nasip ederse. Keliñiz, bu suhbetimizin içinde bir Leyla ablamızdan bir milliy yırımızdan bir diñlesek nasıl olur, bir eki dene yır? Pek güzel olur edi. Keliñiz, buyurıñız, buyurıñız.

Millet kanalınıñ özünde bir qadınlar horu teşkil etmek. Ya, ya, çoq güzel. Gerçekten de çoq güzel. Ebet, böyle hanularımız olğan soñ, inşallah, olar özleriniñ nesillerine de terbiye bermeye ıntılarlar ve çareleri olacaq. Bizde böyle hor daa yoq. Bizim mına Qırımda o qadar yıl keldik, daa qadınlar horı yoqtır bizde. Yoqtır, gerçekten de böyle. Ay, yapayıq böyle sen qız. Mına. Halqımız pek isnatlı diycek olam. Eye. E, e, e, e. Yaplamaya, em er, er ceetten. Amma halqnı ne, ne yaşata? Din ve til. Til, e. Mına til saqlansa. Yahşı ola. Din de saqlamaq kerekmiz. Episini avesliknen yapmaq kerek. Evet, işte, işte bu şeyleri medresede de ögrenesiñiz da, bu şeyleri oqutalar ya medresede. Pek yahşı ocalarımız, yap yaş ocalarımız. Men mına er keze faydalanmaq isteyim, Mametten faydalanmaq isteyim. Çağıram, keliñ, oquñız, bilgi alıñız. Çoq teşekkürler. Ocalarımıza epsine teşekkürlerimiz bor. Bizim Müftiyat tarafından mına yahşı jurnal çıqa, İstoçnik mudrosti. Ramazan ayı mubarek ayıdır. Ay maşallah. Eki ayda bir kere çıqa bu. Bu pek yahşı jurnal, bunu oqusalar. Bunları epsini oqumaq kerek. Musulmanskiy kalendarь, mında er şey, bütün gecelerimiz añlatıla. Ya. Prosta oqup bilmek kerekmiz. Yıldız jurnalımızı almaq kerekmiz. Baqıñ, bizim etet, ımm, He, a bile kameralara kösteriñiz, kameralara. Kösteris kameraya. Mında mına edebiyatımız olsun. Edebiyattan mına İsmail Gaspralımız bar edi. Ya, ya, ya. O neler ayta edi, onıñ ğayelerinen biz yaşamaq kerekmiz. Men ne etecek edim, burada qoşa İsmail Gaspralı dedi de, baqıñız, Bizim Çelebi Cihan ocamız, Alla rahmet eylesin, İsmail ocamız Gaspıralı, bular ne içün böyle mütefekkir ve bizim tilimizden tüşmeyler, göñlümizden tüşmeyler? Ocam, Şaver ocam, siz de söyleñiz. Her vaqıt, her taraflama inkişaf etkenler olar, öyle insanlar her zaman çoq küçlü ola. Diniy taraftan da, medeniy taraftan da, örf-adet taraftan, til, her bir taraftan, öylemi? Ramazan ayı kele yatır. Alla qısmet etse, orazanıñ birinci künden başlap, oraza tutmağanlarğa muracaat. Anda var, on kün bir neme oqumaq kerek, on kün bir neme oqumaq, künde bir yasin oqumaq kerek. Anda kitapta yaza, Peyğamberimiz ruhuna, validelerimiz ruhuna, Ramazan ayında künde yasin oqumaq kerek. Mana bu kitapçıqta bar. Buna men neden köçmezdim, Recep ayında on kün, Şaban ayında on kün, Ramazan ayında on kün, eşi künde bir Yasin oqumaq kerek. Mana men bunı bıltırdan berli orda tutamazdım, eki yıldan beri orda tutamadım, hastalandım. Hastalıqnen beraber onıçün amma ibadetlerim becerem. Bunı yapmaq kerek. Mıtlaqa oraza tutmağan tutar musulman. Eñ soñu gece oquğan Quran ayetleri, surelerimiz ikki kere ziyade qabul etilsin, kündiz oquğanda. Bu kişini İslam ilhamları oquğan şeybet. Men Ali'den beyler eşitken aytmayım. Ne oqudım men İslam din kitabından, ne Haldaqu'nı oña aytam. Yasin, Quran'nıñ yüregi. Bütün Müslüman nemesinde, hayatında yer alğan. Quranı yüregi. Çoq sağ oluñız, ablam. Nureddin efendi, siz Gaspralı ulu ocamızı, İsmail ocanıñ Gaspralı adını añdıñız da şimdi. Ya. Onu da men de dedemlerden, anamdan eşittigini. Alla rahmet eylesin hepsine. Amin. O öldügi vaqıt bütün bu çalğıcıları toplay da etrafına dey, men rahmetli olsam dey, maña Timurlink marşını mutlaq meni mevta çıqardığı vaqıtte bunı, bu çalınsın diye

Allah razı olsun, teşekkürlerimi bildirmeye isteyim bu Quran kursunu tsentri organizavat eden büyüklerimizden, ocalarımızdan, Yuqarı Şurada oturan yardımcı büyüklerimizden, çoq şeylere yardım edeyler, geceler Qadr geceleri keçireyik, Miraç geceleri keçireyik. Saba qaçan Quran oqup, namazlar qılıp keçemiz. Üç yaşından başlap ta yetmiş yaşınacas qartlarımız da bar. Episimiz derslerde Quran, Quran oquymız, ilâhiler, er bir şey organizavat etip, ocalarımız er bir şey ögretiyler. Soñ balalarımızda da bağçalar bar, üç yaşındaki balalara çoq. Torunıñıznen de, qızıñız ve torunıñıznen beraber varıysıñız, ya? Torunım da, qızım da, epimiz aileyle varıp oquymız. Kelenler de çoq, uzaqtan kelenler de var, yaqından kelenler de. Allağa çoq şükürler etem, büyüklerimize teşekkürler etem bu şeyleri organizavet edenlere. İstegi olan er kes kelip oquya bilir, er bir şey parasız, aqçasız. Şimdi hatta arap dili açıldı, tatar dilini gramotno ögretiler. Özümüzün ocalarımız yetişip, yetişi ocalar çoq, tek ki istey oqumaya. Biraz çoq sağ oluñız, çoq sağ oluñız. Biraz evel dedigim kibi, Balalarımız sofrada oturanda Bismillah ve Ya Rabbi şükür deyip, yani böyle terbiyesini de ögretmek içün bana işte sebepler ve bana bu televizyondan da bunu aytayıq ki, nasıl otursaq sofraya öyle de turarıq. Ne deyler? Bismillahsız el atıyor etmege, sofrası boş. Qarnı doya bilmey, dey, baqıñız. Bismillah siz el ataca, ata, ötmege, dey, uzata. Sofrası boş, qarnı doymay. Yani onıñ her zaman sofrası boş olur kibi, yani bereket olmaz. Onıñ içün bunlar bizim tarihimiz, edebiyatımız, bizim adetimiz, Bütün medeniyetimizdir. Buyurıñız. Sofra dualarını ögrendi balalar, er vaqıt sofra duaları oquylar. Nere ketse torunımda bilenler illa menim torunım olan yerde illa büyükler ona verir sofra duasını oqumaya. Çoq sağ olsunlar. Şaşıp qalıylar, episi pek begeniyler. Çoq sevinçli. Biz de oqığanda bütün qadınlar, qızlar oquylar. Bu Muhammed torun ceyi kelse, o sofra duası oquy. Pek meraqlı, pek yahşı oquy. İşte, o bizim gerçekten de terbiyemiz hepsi andan kele de işte. Bunlar hepsi terbiyedir, medeniyettir. Sevgili dostlar, güzel-güzel suhbet ola böyle. Men onu aytmaq isteyim, gerçekten de bizim mütefekkir insanlarımız, biraz evelki dedim, hocalarımız Her taraflama, bilgili olduğu içün çoq güzel, özüne işançı, eminligi var edi ve olar da bugün her zaman göñlümizde, tilimizde yaşaylar. Hem diniy taraftan, em ilmiy taraftan, milliy taraftan. Öyle evlâtlar yetiştireyik ki, gaspıralılarımız çoq olsun!

Baylığımız bar. Ne qadar bizim güzel muzıkamız bar. İnce, nazik. Baqıñız, bu nağmeyi, bu nağmeyi diñledim de, özümi yayla boyu, özümi deñiz boyu, qırlarda yürgen kibi is ettim. Şimdi soñundan da bu qaytarmasını çalğanda Çöllermizi köz öñüne ketirdim. Güllep çöllerimizde Buğdaylar ösüp. Çiçekler güllep şimdiki vaqıtte, baar vaqıtında çiçekler güllegeni köz ögüme keldi. Ve o çiçekler arasında bizim yaş yavqa, bizim nesiller Qaytarma oynağanı köz ögüme keldi. O qadar bayılıq bizim muzıkamızda bar. E, Dilşat efendi, yaşlığıñızğa qayttıñız mıtlaq, e? E, maşallah, sevgili teleseyircilerimiz, mana Hatice ablamız, işte bizim yengemiz, bizim Dilşat ocamızın ömür yoldaşı, ömür yoldaşı. Hoş keldiñiz siz de abla. Nasıl, siz. Aytqan sözlerine qoşulam, maşallah. Dilşat efendi, yaşlığıñızğa qayttıñız, bizlerni de şeñ-şür ette, o nege qaytardıñız fikirlerimizni? Biz de yaşlığımıznı şu nege, derecege yolladıq işte, siziñ aytqan sözleriñizge qoşılıp. Çoq güzel oldı. Yaşlığında böyle oyun sever edimi? E, pek güzel. Ay, maşallah. Şimdi de çoq atik. Allah sizden razı olsun, büyüklerimiz, ağalarımız beyler. Ve Erlan, gördüñ ne qadar tesirlendiler. Bunı çalğanda bu qadarlıq olur dep tüşündiñmi? Yani baq, ne qadar neler dile ketirdi. Belki de tüşünmedim, amma ocalarımız çoq belli insanlar, çoq bilgen insanlar, yaşayış körgen insanlar, tamam manasını pek doğru ayttı. Tecribeli insanlar, ya? Pek doğru ayttıñız.

O günü radioda da dedi ki, akardion, dedi, Avrupadan geldi bize, dedi, ama men de onı diycem ki, men maşinada kitende, arabada kitende diñledim. Akardion, evet, tışarıdan geldi, ama akardion o qadar bizim halq aleti, çalğı aletimiz oldı ki, akardionı kereginden daa fazla Şiler alıylar bizimkiler akkordeondan. Qırımtatar halqı içün yapıldı o. Sanki qırımtatar halqı içün. Maşallah. Maşallah, maşallah, pek güzel aytıldı. Kerçekten de, dolu dolu. Sevgili teleseyirciler, biz arada öz ara şey yaptıq da, yani size bağışlana dedik, misafirlerimize, bütün seyircilerimize, bütün halqımıza Qırımda ve Qırım tışında yaşayan her kese bağışlana bu aytqanlarımız ve çaldıqlarımız. Başımızın üstünde yeriñiz var. Onıñ içün sizi unuttıq dep bellemeñiz. Hatice yenge. Endi men endi Dilşat efendiñ aytqanına qoşulıp, endi bek rica ete bir. Emir yuqarıdan keldi, emir. Emir yuqarıdan keldi. Bir beytni endi yırlayım.

Demek, yaşlıqtan terbiye ögretmek kerek. Mına yırıñ da manasında bar, bu yırıñ manasında. Çoq sağ oluñız, Alla razı olsun. Sevgili dostlar, mana biz bugün programmamızda hem bu mübarek aylarda hem ibadet, hem aile kitişatında, işte aile terbiyesi, bir de mana yırlarımız, medeniyetimiz, bizim folklorumız, bular hepsi nasıl Birbirlerine yaqın ve manalı, manalı örf-adetni, tertipni ögrete. Vatannı sevmek, vatannı sevmek de bu hem imandandır, çünki terbiye de ondandır, yani bağlı birbirine. Bizim de adetlerimiz, adetlerimiz. Mana baqıñız, ne içün çoğu dine ayqırı degil, qarşı degil? Çünki dinden alınğan episi. Onıñ içün medeniyetimize saip çıqayıq, çünki neçindir, baqıñız, eger bir böyle bir ösümlik de, her angi bir ösümlik olsun, direk olsun, işte, size deyim, işte, çiçek olsun, eger a bile tutıp, a bile bir tartıp, a bile tık ete ya, Aşağıdan qopaya, abile, abile, tartsaq da abile, tıq etti mi, qoptı mı, öyle qoy, eki künden soñ o qurup kitecek. Niye? Çünki tamırdan üzüldi. Tamırdan üzüldi, o şimdi abile güzel tura, abile tartasıñ, İnanmasañız, arada yapıp baqıñız. Öyle bir qoptı, çıqarmañız, öyle tursın. Güzel turacaq, amma eki kün turacaq, bir kün turacaq, qurup kitecek. Ne içün? Çünki tamırdan qoptı, üzüldi. Onıñ içün insan da temelinden, dininden, medeniyetinden üzülse, o da qurıp, Qurup çürüp ketecek. kitecek. Elbet. Doğrumı? Doğru. Pek doğru, pek doğru. Onıñ içün Allah bizi öyle olmadan qorusın. Medeniyetimize, hepsine sayğı. Sevgi ile dinimizden başlayıp. Saip çıqmaya nasip etsin. Buyurıñız, bir şey aytacaqsıñız, abla. Mına bu bizim qırımtatar yayınımız, qırımtatar telekanalımıznı çoqça bizim yaşlar, balalarımız lâqayt qalmayıp qarasalar yahşı eter ediler. Çoq şeyler özlerine öneralar ediler. Çoq sağ oluñız. Çoq teşekkürler. Eki ağız sözler, qısqa qısqa, buyuruñız. Men de aytmaq isteyim, mına biz Uzbekistanda yaşağanda, Uzbek televideniasında Atalar sözü aqlınıñ közü degen yayın bar edi. Menim fikirimce, mına bizim telekanalımızda da bu yayınnı ğayırdan teşkil etip, bunı alıp barılsa, mına Dilşat ağa kibi qartlar mına qart kample ketirip, olarnı laf ettirip, balalarğa örnek olsa, çünki terbiyemiz pek yahşı alda degil. Onıñ içün biz böyle eşittirüvli yayınlar yapıp, belki de terbiyemizni bir parça ögge tüşürsek, soñ daa büyük millet, büyük halq olurmız. Çoq sağ oluñız, ocam. Bütün millet, büyük milletlerniñ, qaysı büyük milletni baqıñ, Almaniyamı, Angliyamı, Amerika, medeniyetleri yüksek seviyede. Amma bizim medeniyetimiz o o başqa halqqa baqıp yaşlarımız pek uzaqqa ketalmaycaq. Ocam Onıñ içün niyetimiz var, niyetimiz var öyle e, E, programlara inşallah em planlar var. em a ayda, eki ayda bir degil, er afta bir saatçıq, bir buçuq saatçıq olsa pek Pek yahşı olur. güzel, İnşallah. pek güzel. Biz bu Hocam, meseleyi maşallah. Eki ağız. kötergen edik, tap ATR olğanda bizde ve şimdi de biz bu meseleyi Qaldırmaymız. Mına men Seyranğa da bergen edim mevzuları, şimdi Ervin beyge de berdim mevzuları. İnşallah, mına Nuriddin dostumızla barabar böyle meseleler, böyle yayınlar alıp barmağa niyetimiz bar.

Alla sizi kimi büyüklerimiz de başımızdan eksik etmesin inşalla. Beraberlikte her zaman. Tilimizni ögreniyik, tilde büyük küç, ana tilge ürmetimiz eksilmesin iç. Mına bu dört türk er vaqıt menim tahtamda yazılğan olaydı, derste. Çoq sağ oluñız. Gasprinskiyniñ resimi er daim. Çoq teşekkürler, sevgili dostlar. Mana sizin sizin uzuruñızda men bütün misafirlerimize ve sizlere Hepiñize, çalğıcılarımıznen beraber her kese teşekkürler deyim. Böyle yayınlarımız çoq olsun. İnşallah. Her şeyi bir yere sığdırmaya çalışamız ama biraz vaqıt yetmey. Geliñiz böyle yapayıq. Bu güzel bir nağmeynen programmamıznı bitirecemiz azdan. Gelen. Ramazan-ı şerif her kese hayırlı mubarek olsun. Amin ya Amin. Rabbi. Cümle millet. Bütün uzaqta yapılacaq işler, çoq işlerni, ağır işlerni biz şimdiden yapıp şey yapıp qoyayıq da, Ramazanğa biraz serbest olmaya çalışayıq ki, orazalar raat tutulsın, bir-birlerimizni raat-raat ziyaret eteyik. Aslında öyle yapalar. Biz de öyle yapayıq. Ramazanğa hazırlıq, bütün işlerimizni yapıp-yapıp qoyayıq da, o zamana az iş qalsın ki, ibadetleri ve güzel işlerinen, yardımlarınen, hastalarnı, qartlarnı ziyaretlerinden keçireyik. O zaman daa çoq faydalanırıq. Çoq teşekkürler deyim. Gelecek programlarımızda körüşkünce sağlıqnen qalıñız deyim. Her kese ayrı-ayrı teşekkür, elleriñizden öpem ve sağ oluñız deyim. Keliñiz bir güzel bir nağmeynen programmamıznı bitireyik. Sağ oluñız.